Nilqakom lura magħna, grazzi talli qegħdin issegwu Niskata u aħna min-naħa tagħna ser inkomplu bil-programm u nlaqgħakom mal-aħħar mistieden li għandna fl-istudio. Fil-fatt għandna lil Kane Said, fl-introduzzjoni għedtilkom li se tibda kampanja, kampanja iżjed iffukata fuq logħob responsabbli grazzi għall-Fondazzjoni. Kif aħna Kane? Insellimlek Angelo, nsellem lit-telespettaturi kollha. Grazzi talli qiegħed magħna u fil-verità kif għedt anki fl-introduzzjoni llum ħa tibda kampanja fil-fatt, kampanja intensa u min jaf kemm se nisimgħu dwarha anke madwar il-gżejjer tagħna. X'se tkun eżattament, fiex se tkun tikkonsisti din il-kampanja? Sewwa, il-Fondazzjoni tinsab fuq għatba ta' kampanja ta' għarfien, kampanja ta' għarfien li se nkunu qed nifirxuha mal-output medjatiku kollu madwar il-pajjiż tista' tgħid. Din il-kampanja hija mifruxa minn billboards, reklamar ġdid fuq il-televiżjoni u fuq ir-radju, għajnuna permezz ta' influencers, biex kemm jista' jkun inkomplu nsaħħu l-messaġġ tagħna rigward l-għanijiet tal-Fondazzjoni u kif ukoll il-servizzi ta' sostenn u ta' appoġġ li għandna nħaddnu. Kif qed ngħidu wasalna fl-aħħar ta' ċertu trattattivi u jekk Alla jrid nibdew malajr kemm jista' jkun, Angela. Interessanti, u meta qed ngħidu kampanja organizzata mill-Fondazzjoni Lop Responsabbli, aħna nafu lil min tixtiequ tilħqu intom, u kemm importanti allura ikun hawn dan l-għarfien. Mhux il-persuna, jiena nsejħilha l-vittma, imma anki lil dawk illi forsi huma viċin tagħhom u li wkoll b'xi mod qed isibuha diffiċli biex jagħtu l-għajnuna u lil oħrajn li jkunu qegħdin hemmhekk fin-nofs. Allura jew ikunu companions ta' dawn in-nies illi sfortunatament qed jilagħbu l-logħob tal-azzard imma mingħajr responsabilità, kif se, Kif se tilħquhom lil dawn in-nies? U din hija kampanja waħedha jew inkella ħa tkunu qegħdin timirħu iżjed, forsi tkunu parti minn proġett ieħor? Sewwa, sewwa.
Huwa importanti li l-kampanja twassal tagħrif, twassal informazzjoni li l-pubbliku hemm barra jkun informat rigward il-delizzju tal-logħob tal-azzard. X'jiġifieri gambling, x'jiġifieri gaming, x'jiġifieri li persuna tkun responsabbli waqt id-delizzju tagħha u x'jista' jiġri jekk il-persuna taqa' fin-nasba tar-riskju, li tirriskja fuq il-baġit finanzjarju u kif ukoll fuq l-immaniġġjar tal-ħin. U li sfortunatament jiġru ħafna dawn għax meta persuna tkun qed tilgħab, ejja ngħidu tkun qed tilgħab online, jiġifieri fil-kumdità ta' darha, fil-ħin li Tkun komdu hi, qisha qas tikkalkula, qas tagħti kas anki għax il-logħob jibda ġej waħdu, l-adrenalina tibda tiela', jiġifieri. Sewwa tgħid, importanti li l-persuna dejjem iżżomm amment tal-azzjonijiet tagħha, speċjalment f'attività bħal din li tinvolvi ċertu riskji finanzjarji li tista' titfa' l-persuna darha mal-ħajt. Din il-kampanja. Mhux il-persuna biss u anke n-nies tal-madwar, il-familja. Din il-kampanja, eħe, hija parti minn proġett wiesa', proġett Take Action Against Problem Gambling in Malta, Ħu Azzjoni Kontra l-Vizzju tal-Logħob f'Malta. U iva, dan huwa proġett ta' 1.1 miljun ewro. parzjalment finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. U l-kampanja ta' tagħrif, Angela, huwa t-tielet stadju ta' dan il-proġett. Bdejna bi stħarriġ, stħarriġ li kien ikopri l-2018-2019, fejn qisna ċertu fatturi, il-logħob li jsir b'xejn, il-gaming, il-logħob li jinvolvi r-riskju tal-flus li huwa l-gambling, vis-à-vis iż-żgħażagħ, l-anzjani tagħna, u rajna daqsxejn ir-riċerka xi tgħid. Barra mill-istħarriġ, qlibna mbagħad għat-taħriġ, fejn bagħatna dawk il-persuni fis-soċjetà tagħna li jiffaċċjaw, face to face dawn il-persuni li jkunu għaddejjin mill-problema tal-addiction, mill-problema tal-vizzju tal-logħob tal-azzard. U tajna taħriġ f'isem il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli għaliex ħassejna l-bżonn li vis-à-vis dan il-vizzju importanti li nżommu lilna nfusna, speċjalment mil-lat professjonali, dejjem aġġornati, hux hekk? Kif għedt, dan huwa proġett wiesa', proġett ambizzjuż għall-Fondazzjoni, fejn issa jekk Alla jrid wasalna għal din il-kampanja ta' għarfien li li nemmen li se tkun kampanja ta' għarfien ambizzjuża u effettiva wkoll, Angela. U x'inhu allura l-pass li jmiss wara li għamiltu dan ix-xogħol kollu? X'inhi l-way forward issa? Iva, l-pass li jmiss kif tintemm il-kampanja ta' għarfien, nagħmlu stħarriġ biex naraw l-impatt ta' dik il-kampanja fis-soċjetà hemm barra ħalli naraw fiex morna tajjeb u kif ukoll fiex morna ħażin u fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet. U barra minn hekk imbagħad hemm dak li bl-Ingliż insejħulu job shadowing fejn il-ħaddiema tal-fondazzjoni flimkien ma' ħaddiema ta' entitajiet oħrajn insiefu u naraw x'qed jiġri barra minn Malta vis-à-vis dan Dan il-vizzju li, eħe tista' tgħid barra minn Malta huwa, let's say it, tikk aktar popolari minn minn hawn Malta, r-riperkussjonijiet barra minn Malta huma ħafna aktar serji tista' tgħid. Allura naraw kif kif qegħdin jaddattaw għal din ir-realtà ġdida u kif qegħdin joffru s-sostenn. U nemmnu li nistgħu nitgħallmu xi ħaġa minn għandhom ukoll.
Interessanti u importanti anki eh, il-ħaddima tagħna jkunu preparati għal dak li jiltaqgħu miegħu eh, minn żmien għal żmien illa li sfortunatament ehm, is-sitwazzjoni u anki l-każijiet eh, intom qed tarawhom u qegħdin in-numru qed jitilgħu mhux ħażin. u- Il-numri huma huma raġonevoli għal pajjiżna. Em, U dejjem aħna eh, sissa ħanejdu hekk eh, qegħdin mal-medja Ewropea. Imma rridu nkunu kif ngħidu bl-Ingliż Angela dejjem on our tip toes. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti għal kull għal kull bidla, għal kull karba ta' għajnuna u kull karba ta' għajnuna jistħoqilha s-sostenn neċessarju. U hemmhekk qed jidher in-numru tal-helpline, wieħed seba' seba' seba', Dan huwa numru fejn anki t-telespettaturi tagħna jekk ikunu jafu b'xi problema bħal din, hemmhekk hemm nies professjonisti, nies li jihdulkom id-dettalji u naturalment ikunu jistgħu jaslu huma għand il-persuna biex ikunu jistgħu jgħinuha. Għandna lil Kane huwa persuna professjonist u jista' jwassal il-messaġġ iżjed minni. Nieħu gost li inti naturalment tfisser eżattament x'jiġri grazzi għal dan il-helpline. Iva, il-linja ta' għajnuna nazzjonali l-wieħed seba' seba' seba' huwa servizz importanti ħafna li l-Fondazzjoni toffri. Persuna li jkun għaddej mill-vizzju ma mhux biss, anke kif qed tajjeb ħafna inti fil-bidu, Angela, l-persuni tal-madwar. jagħmlu kuraġġ, iċemplu fuq dan in-numru u hemmhekk staff professjonali 24 siegħa kuljum nilqgħu dawn it-telefonati, nisimgħu l-karba għas-sapport u hemmhekk nitkellmu, nisimgħu l-karba u hemmhekk we act accordingly. Inħeġġeġ, inħeġġeġ, inħeġġeġ lil kull min qed jarani u jismagħni bħalissa u jħoss li l-attività tal-logħob tal-azzard qiegħda tniggiżlu l-kuxjenza vis-à-vis l-ħajja soċjali tiegħu. M'hemmx għalfejn, Angela, li inti tkun wasalt fil-qiegħ tal-bir. darek mal-ħajt, aħna dejjem inħeġġu li l-persuni jagħmlu test fuqhom infushom, isaqsu ċertu mistoqsijiet lilhom infushom u jekk iħossu li għandhom bżonn ta' sapport, iċemplu dak in-num. Il-kunfidenzjalità hija assoluta, l-istaff tagħna huwa mħarreġ sena sħiħa wkoll, internament u allura nkunu nistgħu nilqgħu bl-aħjar mod possibbli. X'tip ta' għajnuna tingħata jekk persuna forsi qed issegwina u tibda tirrealizza jew inkella li jew hi personali jew inkella forsi xi ħadd ta' madwarha tirrealizza li jista' jkollu problema. Kif tittakiljawa? X'tip ta' għajnuna tagħtu? Is-sapporti varja, jkollna każijiet fejn nirreferuhom għal entitajiet varji fosthom il-Caritas u s-Setqa u mbagħad ikun hemm każijiet fejn l-iċken gwida sservi ta' ġid. Mistoqsija fuq fuq, il-partner tiegħi sibt dawn l-aħħar jiem li għaddej mill-vizzju tal-logħob tal-azzard. Kif nista' napproċjah? X'nista' nagħmel? Hemmhekk jingħataw tips ħfief biex il-persuna żżommhom f'moħħha meta tiġi biex tapproċja lill-maħbub jew lill-maħbuba tagħha. Jiġifieri importanti li nżommu saqajna mal-art vis-à-vis dan il-vizzju, ma nippanikjawx vis-à-vis l-maħbubin tagħna u nimxu pass pass, u nittakiljaw il-problema kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Hekk hu. U ħa nħalli f'idejk biex qabel ma nikkonkludu tgħaddi messaġġ lit-telespettaturi tagħna, illum hawn l-għajnuna, 1777 qiegħed hemm biex jgħin lil kull min jixtieq li jkollu ħafna aktar informazzjoni, però hawnhekk għandna professjonist mill-Fondazzjoni U allura ħa nħalli f'idejh biex ikun jista' jikkonkludu anki din il-diskussjoni tagħna. Iva, il-vizzju tal-logħob tal-azzard illum il-ġurnata huwa realtà. Hija karba soċjali. Importanti li l-persuna li nerġa' ngħid li tħoss li din l-attività qed iġġarrabha din l-attività qed iġġibha darha mal-ħajt finanzjarjament, qed iġġibha darha mal-ħajt vis-à-vis l-ħajja soċjali tagħha, inħeġġek biex iċċempel wieħed seba' seba' seba', hemmhekk hemm l-istaff lesti li noffru s-sostenn tagħna, is-soċjetà tipprovdi dan is-sostenn u ma fiha xejn ħażin, m'hemm xejn ta' mistħija. fuq www.rgf.org.mt u hemmhekk flok issemma' l-vuċi tiegħek, tuża l-apparat teknoloġiku u xorta tikkomunika magħna. Inħeġġek agħmel kuraġġ, ejjaha taqleb ħajtek għall-aħjar.
illi għandhom anki din is-sitwazzjoni, din il-problema, l-uġieħ tal-qalb u id-dwejja li għaddu minnhom il-maħbubin ta' dawn il-persuni għax eh, meta inti tkun qed tħobb il xi ħadd u tissapportja lil xi ħadd, il-problema tinqasam tinqasam u jġorru huma wkoll. Ekku. U xek. Grazzi, niltaqgħu nistaqgħu darbohra biex inkunu nistgħu nkomplu nitkellmu propju anki dwar dak kollu li qiegħed jiġri grazzi anki għal din il-kampanja li għaddejja u li se nkomplu naraw ħafna aktar dwarha. Grazzi. Ħalli nikkonkludu l-programm, ħa mmur ħdejn Herman ħalli għax issa qatalna